an nu na cabo tu khei tin ti a fa nei ne le ta salai chiu ma ta bi a ri vi hi a hei va zo ta ri le ta a dei va tu evidence te ni ne ta bu kha nam pan thei ra ta por ke ba cha ta ata ka lai a phuli wa ta ata nei ne ta he acha nam hom thai va me bo ri ti te ve hi ata nei

A muva caputo patu haw ka tang. A dei cu dei li chung ta MTCM dip kan. Nan patu sung la. Na mah ngi sung la. Na mah cabel khi sung la. Ata nei khava tama lo ta te ve. A hlei a ca sava am pan hei si tam ca fu chai va ca khi za. a hlei ka lam ya cho veng la o a hlei ma cha ma mei tel te ama tel va am pan hai to am ta khi ke cha cha cha ki mei cha ta tla nam kala chao cha ba sa ta nei le ta po si la zo ta fabau pi khi la kho i ta e le lai le lai pi le cha ke am cha am cha vo ri pa ti ho le lai pi le cha

Imah patu chai ke ca myacho a ta ama ku pa fu a ta nei le ta salai cheu ma ta bi ri na ta a evidence phe ta tan hin ta ama vo ri va ma ra ta ta phe na va a ta thi na ro ta a ta nei le ta evidence phe ta ta ma thla za chu vo pala wa kya cha kuna cha va cha ta ta nei le ta posi la za fa bo pi la khau i ta phisa mi a vo pi la phisa a vo nge kha khan re ta fabau pin khi no khi po cha su ne pam ko thi chu e sila na ta zaki da ma khau chu zaki je khau chaw fo e chong sa za she ta chong sa to ta am ram pa ba chi va ataka aku chamu la ko so chu ru khep pu ta ba ama cha ta ba

Sapaw khe khum a pie am ta chu eng. Chat le chat amai chat mawla han ne zungza ma wo tu thai chat ke cha e chala cha fa be khi phun ne chat ta pha pita e mya sapaw chi ne ama hluat lai che ma ne hm khazai tan baw na mya pita ama to ma shen na zon le hlu a thlai che ma ne ama ba to a chu

an lu ko palai hi ta atan ne kha bo tama lu hi ta te ve ama chaw ve nei che ka u ba lu chi lu chi lu chi te ta ka u cha lu chi lo ma e e ta pa fu lo ma ta po si la ta ki ange lo mo e ange lai ro ro ange lai ro ro ta kia ta si la ta ange lai ro ta ta nei le ta a mai la ta ma phei ve ta ba ne a ho ma ta spo ke kum pie ama no to no ma ma ma ma va va chau le te i ma lo ha thai le chama phi sai che mya ko hi i

Pa lo phu te tapi si. An ni ca ki ca te hina. Salai cia ma kha zei ten he tlan napi a shai si ke ca u ti ve la no ca. Mm. Kha tai le kha ri ke ca. A mi pa fu tu ata. A shai wa ca ke ca. A ta nei le ta a ra ca ta rai sheng la ran ta ping la ran ta. Bi rin la ran ta. A ri va sai ta pa cha sa ke ca pa tu.

ei de so kha ta hila ta nei nei nei chi da le ta mara le ta ei de so kha ta tla ko thil thi te ra ve amu ho ta nam pacha cha zo si la bia zo nam zai hi yo ta sei na ta ti si to ta ti si me ta ei de so kha ta la pi za che mo la bi no tang la che thi ara ri

Ra kau. A ru aw. Ra a ru aw. Pathlai ra vang. A chan ah na MTC MDF support sa le no. A pafu su ko vo cha te ngai cha khama cha te ke cha. A hlei na patu su ta a hlin a cha te na na panhai na patu chai cha ke cha a hlin le cha chu. A ta nai le ta phei phei li ve salai che ma ta bi ri na ta i cha hu chi va cha te rai vi le zo na

An di ca a tanei le ta ca khu vina a rik khei ca ca khu te ra vina na ma u thi vela non ta policy ama phi khi vong ta hai shi te ra ma phi khi lai hin lana i i dung la ven i cha daing la ve ca phe ama tu ka phil ri wa ka i cha dai wa ca ta san na pan hai thai ri si ta na mai parai pu pa ca khu vina le zo ca khu vina ki cha fu a khu thai vina

am luang ko palai cu a ha tari kho tlawng pan he ta china tlawng pan he ata nei le ta si phi ni no phi ni te le ta ti a ei va chal ta cha u va abo ta cha u va ta ki ati li na alai chai ya to ho ta ata nei mara cha ta ki nei na alai chai pi ta am ho ba ata nei MTCM BF u thi ve la no ke

khave ame dam ki ba hu chuza e e ta khamba ta ma ma ra khai au ta khu hla ma ta bai chu khu she he bai chu na mai ta mya ko o khi le ta chi am na mai ta ra khai hi chi am ma to to da te ne po si le ta e kha ta ma cha bu ai ta ta a te ne a khi te phi lai ta re kyo phi sa ma ko he lai ba chu

A tane le kha zei te nge me a chi ta mara ra me a pi sha ta cha amar ra cha dei fe na ta kha sei pan hei bwe te te phoebe hi la phoebe hi la tang la ka hi cha cha te i chu kha zei pan hei khi ta ta phoebe hi la phoebe hi la tang la kha cha atane te hei hi ta mara ra phi khi tlamo le pi ye cha cha na chia chi ye kha zei kheli ta ma phi tlamo le pi ye

Hila le ta, Mara mei le ta aum ai ko him. Hi a hri ve ta na pazu hri ta. Atane ta tha ti na pi tlo che. Kha le man ma kha le ma ma te. Apa nei lai che, apa nei lai che. Cha cha cha. Ari ati ko bi mai. Phun la na kho hi ye.

a ta nai salai cia ma ta na ma tha si wo ta MTCMDF philin na ko ari khei ka chali te na mai zau ta hi ho le ta dai ti pi re zo anga thai na ari zo ri hei thai rom na a pi khei thai rom na adi cha ra ko pa chan ta va ta dai phen na tam thi thi khei a khei tu va ta a ta nai le ta pa cha te ve a thi ei ri a ma ke ne le ma ta mi au hlai ta chele le cha bu za thli hi ta a pa kia pa sri ma thi hi chu cha ho dai ti le ta a cha wala ta ke me ma ra mai le ta ka lik li ma teng la vi phu vi le zo chin ra atla than ti lai cha ma ra ra tla vi ta pan hei mo bo ata ne cha u ho ta

mi a pan hei khi man a chai an ti cu pa cha te a hom a hom me sa tu te cha cha na bo chei te FTCMDF la no a hom a ta nei le ta cha pan hei ki hei phen na ma tu le a hom me sa tu ei de so kha tama tama ta po tama NTCMD na ma to we an he tle ne i law hen te me sa hom a tu a hom the sa ta pi cha cha na bo chei ti

Caba sa tan nei le ta a ring a la va a tan no pu no pu zo a ri za he ri kong the sabu tang le mei cha mei dai ti cha vi thi tho le le ta la dai ti cha vi chau pho sai ke ta sala che ma ta ka man ni ku va au la le ta ta ka cha re we a life for me te ve ta ka pi na o mo lima stra pi na pi na o lima ta ka ta do khei te ra va na kha sai ten he tlan na pi ta rai na pi tha Khuazei bau hna na pi ta, rai na pi taba hi. A tanei le ta ka ca ro mu na YouTube le ta ka ca ah a hmu ro lai na a hmu ro ro nai ta na. A bu ka ca YouTube live ta ri so. Facebook le ta ka hmu na au li va ta la. Eh YouTube an hi amei thi li va ama internet le a phơi li va YouTube an hi li no. YouTube live amei thi li na ta ta live ta ta ne Facebook le ri va ta chu.

A di ca khuaho ta i pachim ah paca ve. A sai khi ta a pan hei lin naw zaw ta seh. Khi la le ta manaw taw naw, maung naw naw, no paw naw zaw ta. An vo mei thiam bi an vo ngi thli thai na ra. Payday wam caka thai na ra va. Payday la le ta la pi ma chi thai na ra tu ka. A ten le ta pa sai khau ron ta. A tla so tla le cho ta. A thi an he thi a chi so ta. A tla li so ta kharu na so ta. A pa sai khau na ta. A re va ta so. Caah cu tam hei em a tu va cel hi ta thil za tu a pi hi thil za tu a pi hi phei be ba a chen la thil za pi hi a tane po si la za za ki dam fi lain la za hi thil za pi thai ra chama cha ve chu khai shi ta phi king la vam cha va kata chama ta tane a dai ti zong pasi chi bara